ते पर फोन आब फोने नहि लगै छै सुन ने कह ने तऽ आइ जे छै हूँ। से हम जाइ छी सुन देखी ने हँ वाह रे हँ रे एगो छौ माल बैठल रे कते मस्त माल बैठल है ए, झकास छौ हाँ एकरा तऽ हम पटाबू तू नहि नहि नहि बात ना रहा तू तऽ ओहि दिन दूगो पटेने रही हाँ आइ हमरा पटवा दे ना हम पटाबू नहि आइ एगो हमरा पटवा दे एकरा पाट बोले? सुन ना हँ नहि ई हमरा पटवा दे ने हमरा पटाबे दे नहि हमरा पटवा दे हम पटाबै नहि देखी सुन ने एगो काम कर बाजी लगा केकरा पर पटे छै हाँ ना ई लुटना के माल है हाँ आ एकरा हम लूट के छोड़बै नहीं पहले हमरा जा दे हम आइ पटा के देखाबै छी तोरा ना ई लुटना के मालिक कंफर्म लुटने पटतै ठीक छै आइ हम देखे छियौ पहले हम पटा के ए तोरा से ना भेटौ भऽ जेतै बात बुझ सुन ना ने, हमरा आइ ट्राई करऽ दे ने तू तऽ ओहि दिन दूगो पटेने रही आ ना पटलू तब ए, तू हमर कते नीक दोस्त छै ओहि दिन दूटा पटेलही चल, शर्त आइ लगा। हमरा एगो पटबऽ दे चल, की? शर्त तोरा से ना पटबै। शर्त लगा ले अगर हम पटा के देखा देलियौ तब पटा के देखा लुटना के मालूम तू केना पटा ले आ छै देखै छियै हम आइ तोरा पटा के देखा दै छियै ठीक देखा छै तऽ, हँ, हँ, देखा। देखाबै छियै तोरा आइ आबि कऽ लठी के देखा लुटना के माल पटाबे जाइ छै लुटना के माल सिर्फ लुटने लुट सकैया दोसर कोई ना ये की भेल ये ये तऽ अहाँ बड़ नीक लगै छियै कथी लए नहि नीक लागबै से कहिए खराब लागै छलै से नहि नहि आइ किछु बेसिए नीक लागि रहल छै अहाँ ये एते मस्का कथी लए लगाबै छियै ये, बहुत दिनसँ अहाँके देखै छी दिन पर दिन तऽ अहाँ सुन्दरे भेल जाइ छियै भगवान पहिले से बना के पठाने छल पहिले से एते सुंदर ताहि दुआरे तऽ बुझाय आब हमरा धीरे धीरे अहाँसँ प्यार भेल जाइए कथी कहलियै कहलहुँ जे अहाँके नहि बुझै छियै नहि बुझै छियै हम हमरा अहाँसँ प्यार भऽ गेल हमरा हँ और अहाँ से हँ जिंदगियो में ना होत बुझलिए किया? करिया छुछुनरा से के करते प्यार तऽ बेसी की बुझै हेतै छियै ये? कारी चितके दिल साफ छै ने ये क्यों ने गारंटी दिल साफ हो तो दिलो कारिये हो तो तोरे मुंह जका आब तऽ देखियो चीर के देखे वाला नहि छै ने देखा दे तू हमर दिल चीर बड़ ले साफ हसुआ छै। से चीर के देखा पहिले हमरा नहि नहि देखियो दिल साफ छै अहाँ विश्वास करू बुझलियै सुनू ने कही ने की हेतै कॉल भाई ने कयल तऽ अहाँ ककरो से प्यार करबे ने करबै केकरो से करबे लेकिन तोरा से नहीं करबो हम। किया? कथी ला सुनू। करबो तोरा से से हम तोरा से प्यार करे छी चल कॉल चल ने लिअ हम्म, भेल ले ए, कॉल लिअ ने चल चल चल हवे आवे दी अत से तोरा से हम प्यार करे छी देखियो है हम अहाँके बहुत मानै छी बेसी भौजी बजबी से। ना देखबी आ तऽ अहाँ तमसाइ किया छियै अहाँ कथी ला कहै छी हम प्यार करै छी प्यार करै छी जब कहै छी हम नहि करै छी अहाँ से प्यार तऽ तऽ कऽ लेबै तऽ की भऽ कथी जेतै ला कऽ लेबै हम अहाँ से प्यार यौ मतलब ककरो से ने करबै आब ना अहाँ से के करब प्यार छी नहि ककरो से करबै? करबे नहि करबै अहाँ से क्या करब कऽ लिअ ने एहन करिया से नहि करै छी प्यार अहाँ की भऽ गेलै कारी छै तऽ की भेलै दसटा बच्चा के बाप लगै छै आ रामो भगवान तऽ कारिये छलै तऽ की अहाँ भऽ बेसी गेलै बुझै छियै तऽ की भऽ गेलै अहाँ तमसाइ किया छियै तमसाइ अहाँ की खिसियाउ छियै? ने फेर देम भिड़े छै हँसुए पेट में भोंकि दे नहि अहाँ खिसियौ नहि खिसियाइ किया छियै हम तऽ कहलहुँ अहाँके अपन मोनके बात आ कऽ लेबै तऽ की भइल कथी लए करब हम अहाँसँ बियाह से कऽ लिअ ने की हेतै अहाँ बड़ नीक छी ए देखै छियै एके थापर लगतै ने बेसी बुझै छियै कऽ लेबै तऽ की हेतै कऽ लिअ कथी कऽ लेब कथी कऽ लेब नहि करबै हँ अच्छा ठीक छै ठीक छै प्यार फेर करिया। इएह करिया काम आयत अहाँके करिया काम कथी लए करिया काम हेतै से बजर खसुआ छोड़ा ने तै ले प्यार करै लए हमरा से टाइम कते वेस्ट कर देलक ई छोड़ा बजर खसुआ छलै थाने लगे एकटा गेलै भगवान एकटा पागल गेलै तऽ एकटा बौका एलै कथी मांगे छै तू हमरा से ले घास ठुसबी ठुस ले खाली खा ले उतना हम ऊ कथी करती कहै छै ले तऽ घास खेबी खो ना घास ले के आयल छी हम कि घास लगी खाय ले ले के नहीं आयल छी हम खेत

लुटना लुटना तो लुटिए के छोड़े छै देखली लुटना के कमाल ओ माना पड़तो दोस्ता लेकिन सही में पटिया लेबे के लिए हम तो बहुते प्रयास केलिए हमरा से पटबे नहीं करलू ए काल खुनी दू गो अच्छा। आ एगो लेकिन माना पड़तो दोस्त लेकिन लुटना के कमाल आ खतरा रहे तोहर छै नाम बड़ा सोच समझ के लुटना रखलक तू हाँ हम लेकिन हार गेलियो